zuva racho mupisi wariri kuita soka mm, ngati mvura yacho nayo agore rino zvakatotsva chaiko chaiko hakuna kana nzara yega pamba pacho panobhowa kubva wagara wega kushaya kana anokutandadza kana ndianiko Thank you.

Ah. Togara boy. Garai garai papa. Ndingasimbe kukutorera iyi sturu here chembere dzinogona kugara pakakwirira here garai pasi apo. Ah. Ah, kupi mune makatsika makuva makaroya apa maakutanga kutanza makumbo akateiwa mungoti makumbo anongotanga tanga mati machembera zvekuti mungachema makumbo ii isu takasenza hama yangu

Ah, ah. kuroya kuroya shamwari ah, zvangu zviri nani zvenyu zvirini zvenyu zviri wesini mazuva ano ive hauchada kana kutamba neni chiiko naiwesabuyapo rina munobhoera kuti makuhwa izvozvo tikataura nyaya pano muno chakadzita pekadzituri ndopamunongondibhowa chete ipapapa zvinhu zvacho zvinenge zvichindiremera sawi kuremerwa neiko dzimwe nyaya dzaunondiudza hadzinyararike kuchembera rongu chaiko Ah, iwe unozotanyanyawo iwe zvimwe zvacho unenge uchinyebawo futi iwe ndite ichida kuzonzwa kuti ichokwadi here ah, ah, saka mwana ndichaurira manje kwandenda achaurira nyaya ndaita zvandaenda kuudzai hai vanhu vacho vanenge ndinenge ndichida kungokonndosaka ndinakagura tsoka yenyu panapa munenyaya yemakuwa sahwira kana wagura tsoka yangu zvino ndotamba nayo ah, ndotamba nani kudii eh? ndine saizi nemi here imimi ndandakangowirirana wanemi nda ndakatora sikowo paye paye ah, kuchine chembere saizi yangu here nhaiwe handichakuudzei futi nyaya handichataura baini zvinhu zvowanhu ndakanyara hambuchataura imi handichambotaura ini ndatoti ndikuigire kanyaya kari kuitika nyaya Eh. ndibate ikati mbuya pori yasundiudza ah. i kuti nyaya iyi anzi ndiyani kwaivo mai murai anzi vaita sei vapengesana nomuroja wavo upi ah, iye uya wekuboyska wekepi uyu ehe iyeye wekepi tsvuku yoi hakusi kuzviziva ba iyo kaingu yekugara mugedhi ka Ah, plus uchinyanya. ndaa ndakambokugurai rutsoka Ah, u- unorasikirwa nenyaya nekuda kutadza kutamba neni mbuya porina mukundiudze saka murume wavo ari kuti chii nenyaya iyi haasati azviziva vanhu vese vapera kuzviziva sahwira iye murume kana kudozviziva yega yega ndichati ndasangana naye zvangu pachikoni aiwa ini ndinomutaura ini ndikangotanga kusangana naye ka munondiziva ndotomuruma nzeve mira ndimutaurire inini aiwa ah, mbuya pori naimi maita munhu mukuru ini ndiri wechidiki murai kana asiya mai murai anongozongo rovara kwandiri zvine imi kana mamuudza kana mai murai varambwa saka murai saka achakudei hari dzofanzi wofa kudai ive munhu munhu wechembere mukadzi ipo ine kukura kumadhoiri yaingopinimidza kuno ida kupinimidza zvimbosiyai mai murai waende kumbopinda ubanyanga nyaya yacho iziva here handisati pandatombopedza kana kutaurira iwe wakutoti wakuda kutaurira iwe unonotaurira murume aiwa ko eh. ndozvehasha ndozvineko ah, chinyasondiudzaguwawo futi iwe vandichambokuudza ah, guwa rekuchaseiasi ah, muyapo rina chiko imimi asi mune ndikutaurawo nyaya dzangu chimbondiudzai anzi chiko zvakwana izvozvo zvaiwaiwe ziva kuti vanhu vari kupengesana zvenguva yachimbetu chaizvo chete chete zvimwe zvese zvisiye zvaka Eh. Ai mbuya Porina. Ah, aiwa nyaziwa mai mbuya. Chinazondiudza kanyaya yacho yese. Ah. Kuti yakamira sei ka ndipe kamune dot com. Vakatoondiwazingadi kukura. Vakatoondiwa vachitobuda mumba macho imomo mumwe muroja wavo imomo iwe. Yapana mune shuwa zvekutaura. Eh. vakazvionei ah, apa mukadzi angaenda kumapurazi kunochinjisa hembe nechibage Ah, ndiri kutokutaurira iwe unoti ndingafambire mahara chokwadi kufamba ah, nezvaitomboomwa iwe richipisa kudai kuya kuzokunyepera hakanazuva ah, rimapisa riri kuita riri kupisa sahwira zvokuti hahe rakaoo Ai wakambuya pana munapedza kani? Ah, nei vakomana. Moya nenyaya hamuna kuya kuzomwa dhiringi. Aiwa ah, wibwa yeni wane iswa dhiringi kana isa. Ah, imi monipedzera. Tongodya nyaya here pandasvikira ah, paye. Aiwawo imari dzangu dzane ndakangwavha ngwavha idzi dzati kuchaye kuti tidzifambire nyaya idzi ndijoine pana muraya apa tidye mari tese. Unenge uchindomwa wega. aiwa handizo ah, kana mari kana mandiudza nyaya yese ka inini ka ndikapuwa mari namurai manje kana mai murai vaenda todya tese ka hoi saka iwewo wakuda dhiri rekuti iwewe kuvhara muromo aiwa mm. aiwa inini ndakutoda iwozvo eh kana kuda kutoroorwa ndiko ndini singadiwo murume chiyera izvizvi ndikati ndarwara ipapapa anondisimudza akundiperekedza kutoilet ndiya ucharooreka iwe vachihera ah, kutadza nei uko kukwidzana ramai murai iwe ah, ini andiri kuona kuti ndiri mhitsa mai murai akatobereka zvake dhoo wati mai murai acha papi pacho ipapo usangodzikama zvako

Ufanogona oh, kutozvara mwana. Mwana mdika ane chitupa cherata iwe. Mwana mdika ane chitupa. Mbuya mwana makuda kundindira kumberi ini. Rega ndiende. Ah. Mwana mdoko. Ah. Ava. Zvakanaka sahwira. Apa magonyana. Apa muri kuzora lipstick. ndakaitengewa ndichiri musikana inenge ingori saka muchiina yena nhasi aipereba ah, chionai imwe yacho yakasiwa nomuzukuru wakwanga anga auya pakrisimasi saka muchadivana nezvine makotama kudai mari nyangwe yemurai wacho akasiya mai murai ndopa muchadiwa makakotama kudai munozogona kuita muroore zviriko zvisekuru kuhwisiri kwedu imi mbuya mbuya amborina musandiuraya nekuseka ah, ndada chisuwa mari chimbuya ichi ah, chinomuyazimudza madotcom